Salam deň-duşlar! Türkmen topragy gök önümlere we miwelere örän baýdyr. Tomusyň yssysynda suwsuzlygymyz gandyrýan zat näme? Hawa, garpyz. Men garpyz iýmän gowy görýän. Garpyzyň adam saglygyna berýän täsirini bilýäňizmi? Geliň indi bolsa garpyzyň aýdyp berjek gürrüňlerini diňläliň. Garpyz, siz adamlara berýän peýdaňyz hakynda nämeler aýdyp bilersiňiz? Salam mähriban çagalar! Maňa garpyz diýýärler. Özüm barada aýtsam, jöwzaly tomsuň yssysynda meniň ýerim apaýrydyr, çünki men suwsuzlygy gandyryp bilýän bakja ekinidirin. Biler bolsaňyz, meniň togsan alty göterimim suwdan ybarat. Men A, B alty we C witaminlerine gaty baý eziz körpeler. Türkmen topragynda hem biziň ak jigit, guzubaý, kökene çigit, haýkgara, ýerbent, möjük, gelligarbak, garamürri, garaçigit, pire garpyz, pil garpyz, aksüýri diýen ýaly ençeme görnüşlerimiz bar. Biz aşgazanda ýeňil siňýän iýmitdir. Sowuklamanyň birebir emi deride, ýüzüňde dörän meneklerden arassalaýar. Ol aşgazana düşen garpyz aşgazana düşen islendik iýmit bilen tiz alyşýar we garyşýar. Iň soňky sowalymyz garpyz saýlamak hakda. Süýji garpyz nädip tanamaly? Il içindäki gürrüňlere görä, bizi daşymyzdan tanamak üçin daşymyzdaky gara çyzyklary tanamaly. Eger-de şol çyzyklar täk bolsa, onda garpyzyň süýjüdigidir. Onsoňam Türkmeniň gawunyň agyry, garpyzyň ýeňili diýen bir nakyly bardyr eziz körpeler. Garpyz näçe ýeňil bolsa, onuň süýjüliginiň we bişendiginiň alamatydyr eziz körpeler. Mähriban deň-duşlar! Türkmen topragy, adam saglygyna peýda berýän miweler diýseň baýdyr. Şolaryň birem alma. Men-ä özüm almymany gowy görýärin. A siz gowy görýäňizmi? Geliň, almanyň bize berýän täsiri barada bileliň. Alma, Ýer ýüzünde siziň näçe görnüşiňiz bar? Siziň reňkiňiz dürli-dürli, onuň saglyga täsiri barmy? Salam çagalar! Maňa alma diýýärler. Meni türkmen ilinde tanamaýan ýokdur. Meniň bilen baglanyşykly almanyň dermany daşynda, keseli içinde, erigiň keseli daşynda, dermany içinde. Alma öz agajyndan uzaga düşmez. Alma diş, agzyma düş ýaly nakyllar-da bar. Miweleriň içinde iň peýdalysy bolanym üçin meni hemmeler halaýar, esasanam çagalar. Bütin dünýäde biziň sekiz müňden gowrak görnüşimiz bar. Alymlar alty müň bäş ýüz ýyl ozal hem biziň bolanlygymyzy anyklapdyrlar. Ýer ýüzüniň bäş million gektaryny alma tokaýlygy tutýar. Bu bolsa her iki sany miweli agajyň biriniň alma agajy diýmeklikdir. Biziň ýaşyl reňklimiz dişiň düýbüni we bedendäki süňki berkitmekde peýdalydyr. Gyzyl reňklimiz bolsa ýüregiň işleýşini kadalaşdyrýar. Ýatkeşligiňi güýçlendirýär. Sary reňklimiz mähriban körpeler. Adamyň kesellere garşy göreşijilik ukybyny güýçlendirýär. Ýadaw gözlere peýdamyzam uly. Biz näçe kiçi bolsak, witaminlerimiz hem şonça-da köpdür. Mähriban jarlar, ene almanyň saglyga berýän täsirem örän uly eken. Şoň üçinem miweleri köpräk iýiň. Onsoňam, miweleri gowy çig iýmäni ýadyňyzdan çykarmaň. Men hemme miwelerem iýmäni gowy görýän. Esasam, gawun iýmäni gowy görýän. Çagalar, gawunyň adam saglygyna berýän täsiri nähilikä? Geliň öň gawundan bileliň. Gawun, siziň adam saglygyna berýän täsiriňiz nähilek? Salam mähriban çagalar! Gawunda witamin kän bolýar. B iki, B alty, B dokuz, E, C witaminleri bar. Gawun adamyň saçynyň düýbüni berkitýär. Adamyň keýpini çaglaýar, şeýle-de ýüzüň derisini nurlandyrýar. Eger ýüzüňize ýapgy etmekçi bolsaňyz, onda gawuny owunjak edip dorap, ýedi, on minutlap ýüzüňizde saklaň. Soňra mylaýymja suw bilen ýüzüňizi ýuwuň. Bu ýapgy güne ýanmakdan gorar. Ýüzüňizi terlik çaýar eziz körpeler. Gawun, seň terligiňi nädip bilmeli? Gawunyň süýjüdigini we terligini anyklamak üçin türkmeniň gawun hakynda nakyly bar. Gawunyň agyry, garpyzyň ýeňili. Bul-a bir usuly. Ikinjiden hem gawunyň ýolnan ballagyna serediň. Eger ol ýogyn bolsa, gawunyň terligini alamatlandyrýar. Üçünjiden hem, ysgap görüň eziz körpeler. Gawunyň ysyndan terligini hem bilip bolýar. Täze ýolunan gawunyň ýiti ysy bolýar. Ter gawuny barmagyňyz bilen basyp görseňiz, pis ses çykarýandyr. Gawunyň reňki onuň bişip-bişmänligi, süýjüligi, terligi bilen bagly däldir. Gawundan taýýarlanýan önümler barada aýdaýda. Gawunyň ýumşak etini dilip, güne serýärler. Şeýdibem, kak taýýarlaýarlar. Gowy bişip, mazaly ýumşan gawunyň etiniň gyrylan lötüne un goşup, esli wagtlap gazanda gaýnadýarlar. Muňa sök diýilýär. Gawunyň kakyna künji gawun çigdiniň maňyzyna goşup, soňra sokuda mazaly ýenjip, halwa meňzeş tagam taýýarlaýarlar. Oňa Eý jan diýilýär eziz körpeler. Ine çagalar, gawunyň adam saglygyna berýän täsirem köp eken. Biziň iýýän miwelerimiziň köp bölegi suwdan ybaratdyr. Arassa suw saglyk üçin peýdalydyr. Geliň häzir suwuň bize berjek gürrüňlerini diňläliň. Salam gadyrly çagalar. Maňa suw diýýäler. Maňa halkyň didaryny gören diýip sarpa bilen garaýarlar. Türkmen topragynda suwuň damjasy altyn dänesine deňelýär. Türkmende ýedi hazynanyň biri suw hasaplanýar. Özüňizi gyzyklandyrýan soragyňyz bolsa-da, beriberiň eziz körpeler! Ynsan bedeniň suwa bolan talaby nähili? Adam suwsuz uzak ýaşap bilmez. Howadan soň ikinji orunda zerur zat suwdur. Adam iýmän alty hepde ýaşap biler, ýöne suwsuz bäş-alty günden artyk ýaşap bilmez. Adamyň bütin ömründe içýän suwy takmynan otuz bäş tonnadyr. Ýaşaýşyň esasy suwdur diýdi körpeler. Çagalaryň segsen göterimi, orta ýaşly adamlaryň altmyş, ýetmiş göterimi, garran adamlaryň elli göterimi, balyklaryň ýetmiş bäş göterimi, ýeralmanyň ýetmiş alty göterimi, almanyň segsen bäş göterimi, Pomidoryň togsan göterimi, hyýaryň togsan bäş göterimi, garpyzyň togsan alty göterimi suwdan ybaratdyr, eziz körpeler. Suwuň saglyk üçin peýdasy barmy? Suw ilki bilen adamlara horlanmakda kömek edip biler, eziz körpeler. Eger gazlandyrylan suw Kofe, çaý içmän, diňe arassa suw içýän bolsaňyz, onda horlanmagyň syryny açdygyňyzy biläýiň. Lukmanlar iki bulgur suwuň ýadawlygy, sussupestligi aýyrmagyň bire-bir emidigini maslahat berýärler. Biziň bedenimizi güýje getirýän zadyň iýmekde däl-de, içmekdedigini, ýagny suwdadygyny geçirilen barlaglar subut etdi, eziz körpeler. Su, biziň tomaşaçylarymyza nähili maslahat berip bilersiň? Mähriban çagalar, suwy elmydama aýap saklamaly. Ony biderek akdyrmaň. Kalbyňyz hem suw ýaly arassa bolsun eziz körpeler. Ynha mähriban çagalar, görýäňizmi, suwuň saglyk üçin peýdasy örän uly eken. Şoň üçinem arassa suwy ýygy-ýygydan içmän unutmaň. Sagdyn iýmitleniň, sagdyn boluň!